A si ahcun tutan Christmas an kan tuahpiakmi hi mito nih kan tuahpiak ding hau lai. tukum Christmas a kan tuah piak tu hna chung khar an in si an in hmai zang kau pi motor tam pi ai tlum

Innchung lei in an chungkhar, state dang lei in an tlangval pa kan tlawn si. Tukum Christmas a kan tuah piak tu hna chungkhar

Eh, kanu angun nu hita atu he zeitu set ada zingka ten rak tho ve ka pa ngun pa lam rak ven ne eh ka nu bu lai in chut chun nak lai ya re kan thai piak min han si Mana itu tak

Si ah. Si a bipi bak mi chungkhar an si. Eh. Eh laitlang la in kholam hla pilar kan tlong mi kan siam ah. Asi cawnpiak nak zong ah ni thum zan thum la atu he ning li ninga sang lai te kan champi chang e kan i lawm ngai. Nihin chun Christmas ni zongah thawngṭha chimnak amah nih a ngaih lai ti thawng kan theih i kan i lawm ngai, kan i ngaih ngai ko hih. Pathian nih a ram ca hmang chin lengmang ko seh. Amen. Nihi CCBC mino hna nih kanmah le kan serem ning tein kan ṭampiakmi hna an inn si i kanmah le kan thiam ning tein kan ṭampiak hna i Kalay hin sungṭuanmi hna singcaw caan tuah ko hih. Christmas a kan tuahpiaktu tlangval pa cung si ko hih. Kalay zong hin muan ah te lam ka lam

Mino pa pawl tuzingka cu biatak tein an vun cawl cang i heh chikhat lo ah kan lim ko heh. Tukum Christmas tuahnak ah biatak te chung ṭuan lei ah ṭuanvo a kan lakpiaktu hna an si. An nupa in a hram thawk in a dongh tiang ni hnih chung bakretei thaba ngai in rawl a kan chuanpiaktu an si.

Hi, good morning. Uh, a film tuk eh. Hi there. Hi velpi farnu te si ko hi. atu kha laksawng cam na fun cuahmah ah nizan laksawng na hmuhmi te oh ze oh siangin laksawng na hmuhmi okay ran cha ze do sikam van zo ta la ah tamnak special man fak mi long te pe siko he Good morning Daniel. Ziathawt na tlol. Ziathawt na tlol. Atu lawng na thawh. No, no, no. Esau kha um kha Na hawipa kha na hawipa kha introduce man tuah ve. na lam pui. Zatinan au pui. Kuya. Puya. Ah. Anuam ma Georgia man om la Indiana. Mm, Georgia. Georgia nuam no. Okay. Georgia anu pating na ka thial te lai mo. Okay. Christmas nai nuam maw? Nuam. Nizan khan alam chi ve te. Oh, alam ve. Okay, very good. Eh. Ni hi kan chat chairman si. Zingka ten mah han masa big at ho e rethenak lei zongah zei po te kan shui tu sko he Ah, vun dir rom han kan thlak hna lai. Si. He he ka le heaven za wo. Ka bunu ne atu kan za na. Nang ka pa dar ta pa tun da zat bak khi mu.

Kai dirmang cang le. Biahman tuk a chim la ti phang le. Kai cu a fan a fan le mi chim ka duh lo cu. Kai dirmang cang le. Mah ka ka bia cem sie bia vial ta laka. Ning chuan an cawk na rak ngam tuk reng reng cu a chuk ngai lo tuk le. A chuk ngang. Nilin ni zanlei in ni khat ni tiang ka rol ei lo tikah khan i rol na ei lo kan ah insurance kan lak piak. Keimah caah kai pek la. Ti le ro long num da an re le. Tang lo pawl hin.

Ke chuan khin lei ah cun biatak te nak an tlang tla tu pa phun cin pa si. Sachan huna cun a thiam bak mi si pa phun cung pa hi. Mino nih sa kan tha hrim ti sitan ah kan i sawm peng. Caw pakhat kan tha ahcun pahnih chuak tluk man a can khawh. Thiam bak mi si kut a chuak ngai. Buhan ri cu thawh sang lo tiah thir ri kha tling Ah, pa ngun pa. Ba kute cu thot lo sako lo maw?

Meparnak ah ya a riammi nan i dang cang hna teh tu he. A tlem he a hram thong la dongh tiang riam lei bak a cawmah he ṭuan vo la tu bak si.

Eh camera in ua se pe hai chal ko ja ze ze cha da ma kan kan ton ton ke ti ko he tar te lo te me ne ne mi do na ma me me sang mi na ne reng to tiam A hlei thum ner rak rak Kan marum rak cun tak jai. Ah, chong yan hau. A tlem na nang ma happy pi bit bakan chong yan an hau. Ma thuk ma thuk a fel mi he tu tiang ton lo chu si si bak kho a ko lo mi si. Ah. Ai thap pa ko A felmi ko ko i vei ah tutiang nan ngeih lomi cu lung a fak tuk cu. Mino lei cu kan i bochan bak mi si. Koi pa dian cu khua da um. Ah, alu khu ai khu la lang pa lo he. Pa lian zong hi tlawpa la cu ngi hau ve men la he. Anau pa nih khenh cang la, anau pa nih nupi ngeih tak cang la tu he. Nihin ni tiang sing kal peng rih ko hih. Zingka tein thawh i rianṭuan chincaw tim zong amah te nai tim peng rih ko hih. Kahel Muan A zong tu he Christmas kum zat an hman cang lai cu. Muana A voilinak lawng na hman. A kum vaya a UN kum cu kum tling ri lo fo. Eh ka hen van boy tling pa. Ani cu tlangval city lo he. Nam me per mi ai do bak si tho dong tho lai.

Paphun cung pa Kawl holh na rak thiam tuk ko hi te. Hlanlio khuamu. Di Christmas puai ma chiat pio a ro a tu le ya ne chet da ne yang sa lo kong to di he salon tu tiao che chet pe ne pia te khing a kong chi pe wa se amen Mi hi ei tuk theng lomi si i an cawhmi zong ai dang ngai. Ka hin Pu Henry nih leih a chuahmi pawl an si i design a chuanmi zong thaw ngai caw chung ri.

Anmah le pumpak cio in rak kan manh cio hna lo khi. Eka hin GCBC nih babute chuan lai wa ka kan i bao chan bak mi ka pa ngun pa se ko he babute lei ah cun kan i bao chan bak mi si

Zoh tuah. Ron pawl video kan set hna la he. Zari se katai. Ah. Me khun man hat tuah. Kan chung piak mi U Henry se. Ah. Te tak anu pi ha ama ni tu chin ti. A tha ten tho ten GCBC Khrihfa bu cha. Zang hai choi chu ni se.

Ah, ai lai cu kan ngaih bak ko hi tho tuk la ayan kong ma ka hen nu si mi ma che de re tu chun rol chum chu tho tuk la e tia kan lom bak Ko he. Okay. Battalion 17 ah Pu Stephen Than Ciu le ti chung nih Christmas kan don piak tu he kum kho in kan man ra le khusik non te ro ya kan man da tho ciu hna ro kan da suwa cu ma ko hna he Kan kan rak ṭah pa se. Meiphu zong in kau pa. Pakhat tete tin ṭhio cu kan tuan hna lai lo natin. Lum ning hi nuam tuk eh. Nipu biak ko. Special si ko. Na fian ning cu vei bak si puriam in ta na lo. Innchung ah vai ko ca. Innchung ah vai ko. Tuchun cha ya mi hi nutung ko poi nan lu do hi ka camera hi. Ha. Ha. Na ka na kau tuk au la. An lai chiu hi zai na he. Nannih hi hika lei in dah? Ha? Ule phan thar mi ka khua phan mi te ko. Ah, se se se hinan fapa te min hau. Moses, Moses pa le Moses nu an si ko hin le sia phan kan si Christmas dam te in zuya da man hmang kho ve. Ha hika

Na lo viar zat ti nan do di. Me first trip avoi khat na rong ai min si. Lungtial sang an cu mu. Kha Israel te chung ni hni ni an kir lai

Mihihi tuchun i Christmas kan dawmpiaktu cu si, meiphu kan kaupiak cuahmah a si. Tlamtling tuk in kan chiah tu hi, te zong vialte. Chimpi cu kapu kapu si. Kan nu kan nu hi bawi tung su le mi bawi tung su le. Ka duh ning le chiu law Cun ka pu si, ka pu le ka pi len si, Christmas dam tiang kan don piak. Tuchun ah a kan tawlreltu lawngte si ko hna heh. Camera kha tuzan lei kan rul cu ai phun dang bak an ti le a hika ke Americally da hope mali. Upe ma Americally ta hu di pe ma me ta.

Kan siam ah si siam nu. Nurse siam ah. Nurse. Nai ah khan PhD kan ngah biak mi. Filipina. Apong ke abaya. Kai thu mi mi dei nan se. Ha? Mi dei nan si. Ah. Kan te so nai te ong ke ko. Kha Ka pi cu ṭhan u sih. Tutan ni Christmas ah kan don piak ko cu sih. Hi zan te cang mah la Khrihfabu ah Christmas man a nuam ti deuh ah an van hmanpi hna lawm um tuk. siaherhnak ngei lo tiin an lungthin an ruahnak an te zong vialte an van ratpi le ka hen Christmas van lompi ko hna he

Patai Kha buai cul in ai ko ne o. Christmas tan si an fel tuk hna an a cu an a cu bak lo

Sa cu pakhat hnu pakhat ka van zeih thluam. Kan tlutar tuk ko na na chei bak lo.

kan lo te kan siang peng he kai biak na siang lai kan cam nak si nukhan kha cam nak mang biak in kap te in kan cho lai ti le biak kan cho kho ti lo ti hi ka hun hai a zei khi ko ti kan cho le pathian ko kha ma kho ni ka biak u ya kan doi ko ma ko le biak ni ka te la ban chin chin le a her nak hun ma po wa eh lungam nak ti le sin ban du zei ta ti fa bu zong pakhat chiu sa den kan to du ni na cho inn kan ngeih hlan ahcun inn pakhat te tan hi co kho si lo apartment he kumnak inn te kan hmanga kan ti le inn lam pan cawk lei sangah hi sianglo pungsan tha kan um sual lai maw ti hi hna zeicah cu pathian tha kan tla lai lo kan thlacamnak in inn neihmi inn i pum kan rak phawt hna aw nain inn kan van neih sang lai tikah hi inn hna kan siang lo ding kan si kho bak lo takin lo tu phun dang takin khat lo tu phun dang a that ko ṭung kha kan hman peng awk kan rian si lo le hika biak zong a long lo tang ko kan te hi ok kan sial

a thawngvang van ṭhat khi si tikah khin zei ka ti lai Pathian nih a van hang taktak te cu Malaysia kal hnu si nau fam khat ungak lio i hei chim tuk tuk ko si la tlang khuborong puai hna cun zuar zuar ka tlaih cu aw ai khileng kan si cu mai he mu kharori hi dir hnuman dir cu ka ti tikah khin

Kan phone lai. Caan an kan pe lo nain amah kan chung tuan pa van chim ka ti le hei ziau pa ban si la cu lawm lo cu le kan i lawm tuk hring hran tu le khrihfabu lei hrim hrim kha chungkhar ngaih nan pek tikah Khrihfabu lakin a lawmhnak tawite kan langhter ve lo, kan zulh ve lo. Tutan hi bantuk i dirhmun ka phak khawhnak tiang dingah pakhatnak lam a kan hruaitu Pathian a si le a pahnihnak ah Khrihfabu pi nih khua kan khanmi cu tukum Christmas zeitin a kan kan dir lai tiah kan ti cu amah lio ah

keimah sinah ra me sin a zah chung cu thawng lawng ka thanh manh la tlangval pawl khan ngaih tuk ve hol mi nih an kan chawk kal lan ti la an rak thli ve le ni thum ni bak ah khan keimah sin rat an i tim ve ko na ka um lo ca ngun pa sin am nan kal le ti ka khan an pian te nan dong ten tukum christmas GCBC kan thinlung hi pangpar bak in tak in a parter hi a par hi kan kal ciami kum chung um ring lo tukum bak lawng hi si tukum Khrihfa mat an nom he GCBC Khrihfabu hi hnu pin lei lawng tukum thut cang ngam ti la lo tiah ka ruah le bawipa hrimhrim a ṭhatnak bawipa sunparnak a lang khun cu he pehtlai zong ahcun le Khatalei ah Pathian sin a thlar cang i nana he cun Pathian he a min on fek fek min tlau le ka lek ter ka lek cu zong cu kan sinah Bawipa nih ka hi kan samanu zong a ban kuat le ṭha te ka Pathian ne tu zan tiang nan chim lo me thaizing no ka lo pe ṭhan ma hau ri te la ka ti la mo tu e ka kharo long ha ko ke la bang chang Le Khrihfabu nan cung hrim ah kan i lawm timi zong ka van chim ka duhmi a si. Cun a hlei ti innchungkhar Christmas kan cawnpiaktu khang hi na zapi te cung kan i lawm. A hlei ci hi ka mon a ṭha nu le pa nih nan lo kan hman ning chung zong ah hi tate hi zaan nan kan pek lo nan nei chia nan chawva nan nan lo dihlak nan thi lo dihlak nan kan pek le kan i lawm timi zong ka Khrihfabu lei in chim ta kan ni si.